Dottor Chris Said, wieħed mill-kontestanti għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Salimlek, għonet, grazzi tal-għacċettaj din l-istedina għall-intervista. Grazzi li l-kom tal-istedina u kien pjaċir tijaj li naċċetta. Ħarsa lejn il-rizultat elettorali ta' Ġulju. It-tieni telfa daqshekk b'ammont sostanzjali. Bħala politiku li servejt ukoll inti għal diversi snin f'Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. X'taħseb li wassal lill-Partit Nazzjonalista biex baqa' ma kisibx dik il-fiduċja li kellu bżonn jikseb? Naħseb li hija problema ta' ideoliġi hija jew inkella xi struttura interna tal-partit għaliex taħseb ġara hekk. Darbtejn fuq xulxin. Kien hemm diversi raġunijiet li żgur mhu ma tistax telenkhom f'ħin qasir, però jekk ikollok tagħsar dak li ġara, waħda mir-raġunijiet hija li fl-istorja politika tagħna, gvern li jkun rebaħ l-ewwel mandat, dejjem jirbaħ it-tieni mandat b'marġini ikbar milli jkun tela' fil-Gvern l-ewwel darba, jekk naraw is-66 wara l-elezzjoni tat-62, Borcol Ovir, Mintoff fis-76 wara r-rebħa tas-71, Fenech Adami fin-92 wara r-rebħa tal-87, dejjem fit-tieni mandat Gvern jerġa' jiġi konfermat, dejjem, qisha hija naturali, qisha hija prassi. Però mhux dak biss. Kien hemm diversi raġunijiet oħra. Ir-raġuni prinċipali kienet ukoll kif il-Gvern uża l-power of incumbency, kif uża l-poter biex allura seta' jilħaq l-aspirazzjonijiet, il-bżonnijiet, il-problemi ta' ċertu persuni u kif indirizza dawk il-problemi billi uża l-poter. Biex nagħti eżempji, ċertu ammont ta' promozzjonijiet, ċertu xogħlijiet mal-Gvern, xogħlijiet mal-awtoritajiet jew entitajiet tal-Gvern. Imma dif taħt l-erbgħin elf jiġifieri dawn ingħataw erbgħin elf xogħol u le? Kien hemm ukoll, kienet waħda mir-raġunijiet, kien hemm ukoll il-fatt li inti kellek il-pajjiż, speċjalment fejn tidħol l-ekonomija, li baqgħet tikber sena wara l-oħra. U hemmhekk il-Gvern ħa l-krettu ta' dak li kien qed jiġri, ovvjament kien qed jiġri taħt il-Gvern Laburista, però aħna, Ma ma spjegajniex biżżejjed illi dak li kien qed jiġri fil-pajjiż kien ukoll frott ta' deċiżjonijiet importanti li ttieħdu minn gvernijiet suċċessivi Nazzjonalisti, bħal bżajna nitkellmu fuq il-passat tagħna. Aħna fil-passat tagħna, żbalji kien hemm, imma kien hemm ukoll ħafna deċiżjonijiet tajbin, ħafna inizjattivi tajbin li dal-pajjiż għamluh dan li hu, pajjiż modern b'ekonomija b'saħħitha, pajjiż Ewropew. Il-Gvern kompla jibni fuq dak li kien hemm biex wasal għar-riżultati li kien hemm. Kien hemm ukoll l-issue tal-korruzzjoni li jista' jkun meta tħares lura li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern li kellu, ma rridx niftiehem ħażin, kellu jitkellem fuq il-korruzzjoni għax il-korruzzjoni kienet bla preċedent u allura ma setax ma jitkellemx b'saħħa fuq il-korruzzjoni. Però ma spjegajniex biżżejjed xi tfisser il-korruzzjoni kif taffettwa lin-nies u ma ntfajna iktar fuq tema waħda mingħajr ma spjegajna l-ħafna proposti tajbin li kellna. Jekk illum tmur fuq in-nies u tgħidilhom il-Partit Nazzjonalista xi proposti għamel qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet, x'kien, fiex kien jikkonsisti l-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista, ħafna nies ma jkunux kapaċi jgħidulek proposta waħda jew tnejn. Ir-raġuni kienet li ma spjegajniex biżżejjed, proposti tajbin kellna, kellna programm elettorali b'aktar minn ħames mitt proposta li uħud minnhom kienu proposti importanti u tajbin ħafna. Dawn, flimkien ma' diversi raġunijiet oħra, wasslu għal dak ir-riżultat.